Nan dihlak Bawi Khrih min in nan kut kan tlaih hna. Kumthar lawmhnak le thluachuahnak nan dihlak cung a thar in um ko seh. Kumkhat cu atu bantuk kumthar ni ah hin tlai nawn ah khin kan hawinu pakhat Happy New Year's ka ti ai lawm lo. Zei ruangah dah ai lawm lo ti ka ruat i ziah nai lawm lo ka ti i kum na ka ti dai tuk te zeiruangah tiah tuzing ah khan min ṭhalo pawl nih a ka tlaih tuk sang le tuan te pe na ka ti ding si cu a ka ti ani a ruahmi kha cu min in a rak tuak MIT sianginn kai lio ah kan principal Dr. Ewa nih nan min sullam ka chim u a rak ka ti ka hoi le pawl kan min ṭha setsai lo chim an i harh ngai ka min kong ka chim le ceu ti kha ka van chim light a lin ka van ti lian ka van ti le a ngan tukmi ka van ti thang ka van ti le la cang seh ti na min nai uang tuk ti zei tik hmanh ah na min kong kan chim tuk ti la lo a rak ka ti tu zing ah hin CBC thlasuah nan hmu lai zeicahtiah kumthar ni bakah hika hin caan nan ka pek i nan nih lak ka han khrihfabu kumthar cibai kumthar lomhnak le thlasuah um ko seh ti kha hika mun hin van nol ṭhan ka duhmi a si kumthar ni hi minung tampi nih biapi te khan an ruah a cheukhat ni cu an mang hna nan tuak A cheukhat nih cun min khan an tuak taktak i kumthar ni te hna i min ṭhami te nih an kut an tlaih hna maw an len hna zan a lawm tuk a cheukhat nih cun Baibal ca kan zuh i kha Baibal ca te kha kan nunnak he ai pehtlaimi ah kan ruah i hi bak hi ka saduhthah a si kan ti kan i lunghmui ngaingai Unau tu chun ah hin kumthar ni tu chun hi a sunglawi. Pastor pa pakhat cu kumthar ni a tangka hman a duh lo. Keimah tangka bak chuah i hman cu ka duh bak lo tiah ka cawi. ka ti ve mi cu kan cawi la lo ka ti. Kumthar ni kan cawi na ka cawi piang ve sual la ka ti. kumthar nih kan tuahmi hi tuah peng selaw a ṭhatnak cu am hnga i ṭhatlonak cu um ve hnga tuziang ka ruahmi cu tuchun bantuk hin zanzan ah kumthar kan don lio i new year resolution kan tuahmi hi kup khat kum khat chung zul silaw a ṭha tuk hnga tiah ka ruah tuchun i thanai camlenmi hi pakhat mat tuk forna a ra rih lo nikhat mah liam rih lo thla hong liam lai i New Year resolution hi thatum hrawngah khin cun 80% cun an tuah kho lo ti si an an tolh than lengmang ti si le tu chun ah hin caan tawite lawng ka neih caah Bible ca hmun thum ah kai thim mi aumi cu cu he ka van chim pa lai a pakhatnak ah minung nih hin hmailei kong theih kan duh dih zi dah cang te lai Tukum 2025 nikhatnak a si. The end of the years. A dongh tikah khin zeidah a cang ti lai ti hohmanh nih kan thei lo. Theih kan duh. Zei ruangah tiah kan Bible ca um mi se. Phungchimtu dalthumnak kan rel tikah zeizong vialte na caan an nei dih. Cu caan a neimi hna chungah cun dal hleikhat hna kan hmuhmi cu Pathian nih hin mi lungthin chungah cu hmailei kong theih duhnak te cu a chiah ti. Sihmanhsehlaw a van peh ṭhanmi cu ahohmanh nih zeidah a tuah lai, zeidah a cang lai timi theihnak nawl cu a kan pe lo ti.

Life is about doing. Life is about making decision. Nunnak hi sei kuzin so si lo. Nunnak hi ruah i si se ti kan duh mi khi khi lawng khan a za lo ti kha fiang tein kan hmuh dih mi kan thei dih mi a si. Nizan ah khan diary cau kai cawk. Page 635 a um mi si. Tu zan ah hin ka tial cang lai. Tuzan ah page pakhat na ka ṭial cang lai i zeidah ka ṭial lai timi kha tuchun ka tuahmi nih kha naih lai. Thaizing zong a peh ṭhan ning ka si cucu tuchun ai thok ni a si caah a biapi tuk ti kha van chim ka duh. Martin Luther nih a timi cu nunnak hi hlei kai bantuk khi si ati sihmanhsehlaw cu hlei cu you don't have to know the whole staircase dot zei zat dah um ti va va chuan li va mu khi hau lo ti just take the first step avoi khatnak step ka kai ko mu chu chu Chunah hin u le nau hna kum thar a si tikah life is about making decision. Zeitik hmanh ah Pathian nih hin duhthimnak a kan pekmi a kan chut lai lo. Freedom of choice a um peng lai. Zingka na thok kain zeidah ka ei lai, zeidah ka din lai, zeidah breakfast ka tuah lai, zeidah angki ka ei lai ti na tu bantuk hin nunnak hi decision a si. Voikhat ah utlak panga nitlang an to an ti. Atu bantuk khuasik ah hin. Nitlang an to i a hong lum deuh i ni a lin deuh tikah kan zuang lai an ti an zapi te ok kan zuang lai an ti sihmanhsehlaw kha zuang cang si an ti one two three tiah an zuan tikah khan utlak panga lakah khan pathum lawng an zuang i pahnih cu an zuang lo ka tuah lai tiah an lung a tling dih nain a zuang taktak mi lawng kha tuahmi an si bawipa nih fiannak kan pek ko seh na tuah taktak lawng ah khan na nai tinhmi the decision kha a tuahtu na si lai ti kha pakhat ah chim ka duh a pahnihnak ah nunnak hi challenge long te la khat kan ram le kan miphun kong kan thei di mi si ral kan do nunnak ah america le bang hi pakhat pa ne ti mi america hai boxing thong hai lo ti dai than deuh sual cun phing pet thong ding kan um a sullam cu leiba bill phun phun mai cu ca cun america hi life struggle an ti mi a si tiah ti le cu an tu chun zana hin chim kan tu mi pakhat nak ah challenge pakhat nak cu kaltak nun a si tu chunah nizan ah khan na kaltak ding mi nan um lai na kaltak khawh lo ahcun an tlaih ṭhan lai an hnuh ṭhan an dawh ṭhan lai cucaah cun mifim hna Paulo Costello an timi pa nih ca ṭialmi pakhat ahcun if you are brave to say goodbye ralṭha tein goodbye tiah na ti ngam a si si ahcun life will reward you with a new hello nunnak nih khan laksawng he a thar in an don lai ti va philh hlah ti cucaah cun kaltak ding hi tuchun ah kan ni ceu lai ti kha ka zumh If you love life, life will love you back. Nunnak hi dawlaw an dawt ṭhan ve lai. Tu chunah hin Laimi tampi hna hi nunnak a dawlomi kan tam tuk. Kan nunnak daw hna u si ti kha chim ka duhmi a si. Bible ca fiang tein kan hmuhmi cu mi nih a ṭha ti a ruahmi kha a tuah khawh chung i tuah hi a si ko ti kha phungchimtu dalthumnak cang hlei nih a khan kan hmuh. A pahnihnak a chim ka duhmi cu tuchun ah hin keimah tein ka tuah khawh ko lai ti nai ruah ahcun na tuah kho lai lo cu chim ka duh na kaltak kho lai lo zu cu chim hlah thai nih mah nai phit kho la lo cu fiang tein ka chim ngam keimah tein ka tuah khawh ko ti nai ruah chung paoh kha na tuah kho la lo zeicahtiah Johan thawng ṭha dal nga nak cang som thum a tin um Bawi Suh Khrih nih keimah lawng zeihmanh ka tuah kho lo. Pathian fa Bawi Suh Khrih hmanh nih pei keimah lawng ka tuah kho lo ti cu nang le kei chinchin nih zeidah kan tuah khawh lai? Sihmanhsehlaw a timi cu a ka thlahtu ka Pa duhnak kha tuah kai zuam caah ka biakhiahnak cu a dikmi a si zungzal a ti Bawipa a biachuahnak kan pek piak ko seh. Cucaah cun Bawipa duhnak tuah nai zuam i thlarau he nai sawmi kumthar chung na kal lawng ah khan na tuah khawh ko lai timi a pahnih nak ah chim ka duh a dongnak ah chim ka duhmi cu sam fung som thum le fung sari kul le thum kul le li te kha si minung ah kalnak ding lam a hmuhsak cu bawipa a si ati hi bible ca ka duh ngai ngai zetindah ti cun amah duhnak a tuahmi hna cu Pathian duhnak a tuahmi, Pathian duhnak tuah ai zuammi hna cu, a ti. An tluk sual zongah an rillen lo. Bawipa nih a kut a thawh ṭhan hna. Bawipa a biachuahnak kan pekpiak ko seh. Tuchun ah hin kan kal lai i kan tlu ṭhan men ko lai. Kan ril ṭhan men ko lai. Tukforhnak ah kan tei ṭhan men ko lai. Sihmanhsehlaw Bawipa duhnak a tuah ai zuammi hna cu Bawipa nih zeiti? A thawh ṭhan hna ti. kan tho ṭhan lai harnak kan tong rih lai ngaihchiatnak kan tong rih lai tukforhnak tampi kan tong rih lai sihmanhsehlaw tucah tuchun kumthar nih hin unau hna a pakhatnak ah nunnak timi hi seihku jin so a si lo hi tuah taktak lo ahcun cucu kan duhnak lawng nih hin thil a kalpi lai lo a ra dingmi challenge tampi kan hmaika a um rih ca hin cu challenge vialte cu kanmah tein kan tuah kho lai lo hi bawipa i sawm hna u sih kan tluk ṭhan sual zongah harnak nih a kan den ṭhan sual zongah hin bawipa i bochanmi hna cu bawipa nih a thawh ṭhan hna kan dihlak kum thar chungah cu thil pathum te cu i nunpi hna si law a ra lai mi kum thong hnih le kum kul le kum ruk zong Bawipa he lunglawm tein teinak lawmhnak he lut ṭhan kho mi kan sinak ding caah Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh tabbi kai lawm.